rheoli o newyddion yr Eidal, daw'r pwn o'r papurau newydd dyddiol Corriere della Sera, La Repubblica a The Telegraph, ac hefyd o'r papur newydd ar-lein Huffington Post, Punto it. Yn ddiweddar, dau bwnc llosg sydd yn rheoli newyddion yr Eidal ar y cyfan, yr economi a thrafferthion gwleidyddol. wlad. Ar yr olwg gyntaf, gallai rhywun feddwl bod dim byd wedi digwydd yn yr Eidal dros y dyddiau diwethaf, oni bai am y ddau bwnc yma. Mae'r storïau hyn mor blaenllaw eu bod nhw'n taflu cysgod dros y newyddion diweddaraf, er enghraifft, y canfyddion newydd yn hanes y llongddrylliad y Costa Concordia. Mae hanes y llongddrylliad yma yn cael ei thrin a helaeth yn y wasg Prydeinig, ond mae'n anodd iawn dod hyd i unrhyw gyfeiriad manwl tuag ato yn y wasg Eidaleg. Mae hyn yn annisgwyl, yn enwedig oherwydd bod manylion trist iawn wedi dod i'r golwg yr wythnos yma. Efallai oherwydd bod y ddwy brif stori mor arwyddocaol i sefyllfa'r Eidal yn y byd sydd ohoni mae'r wasg wedi cylchdroi o'i cwmpas yn ystod y dyddiau diwethaf. Ond, nid y Costa Concordia sydd yn destun trafod i'r Eidalwr cyffredin o beth gallwn ddysgu o edrych ar y wasg yn gyffredinol yn y wlad. Mae'n debyg taw un testun sydd ar dafod pawb, a hynny yw'r helynt diweddaraf yn saga Sergio Berlusconi, cyn Prif Weinidog y wlad. Mae dyfodol llywodraeth glymblaid bregus y wlad wedi troi'n annibynnol. sicr, gyda nifer o aelodau Il Popolo della Libertà, Pobol dros Rhyddid, plaid Signor Berlusconi, yn ymddiswyddo. Rheolir yr Eidal gan y Glymblaid Fawreddog sydd yn cynnwys pleidiau o bob asgell wleidyddol, y Blaid Democrataidd, Pobol dros Rhyddid, Dewis Dinesig ac Undeb y Canol. Y Blaid Democrataidd a Phobol dros Rhyddid yw'r pleidiau mwyaf yn y Senedd. Ffodus i Enrico Letta, Prif Weinidog y wlad, a'i blaid Democrataidd, ar ddydd Sadwrn yr wythfed ar hugain o Fedi, ddiswyddodd y pump gweinidog Popolo della Libertà o'r cabinet, ar ôl wythnosau o anghytuno rhwng y ddwy blaid dros Berlusconi. Mae'r ymddiswyddiadau yma yn dod ar ôl i Berlusconi, ymddiswyddiadau yn sgil y posibilrwydd o'i uchelgyhuddiad. Dywedodd Berlusconi taw ddiffyg i ddod i gytundeb dros codiad mewn treth gwario yw pam ymddiswyddodd ei aelodau seneddol. Atebodd Lehido Berlusconi o ddweud celwydd noeth i'r cyhoedd ac i fod yn allwyrio'r wasg o'i broblemau personol. Cafwyd y cyn Brif Weinidog yn euog o dreth dwyllo yn 2020 ac mae e wedi gwylltio am gynlluniau gwerth o dan rheol sydd yn allgyrru troseddwyr euog o'r Senedd. Mae'r sefyllfa wedi creu penbethu ar lywydd y wlad, Giorgio Napolitano, am sut i gael llywodraeth sefydlog yn ôl i'r penrhyn. Y stori arall sy'n plethu mewn i'r sefydlogrwydd gwleidyddol yw'r cyfreithion economaidd sydd yn peri gofid i lawer yn Ewrop. Mae gan yr Eidal nifer o broblemau economaidd megis dwyn o ddirwasgiad, deg mlynedd o syrthlu economaidd, dyled cyhoeddus o dwy triliwn ewro a diweithwra'r ifanc o 60 y cant. Roedd y llywodraeth blaenorol o dan bwysau i ostwng lefel y diffyg yn y gyllideb i lefelau'r Undeb Ewropeaidd. Ond, mae'r ansicrwydd am ddyfodol y llywodraeth yn creu diffyg hyder dros sefyllfa ariannol y wlad. Nid yw'n bleserus darllen y fath gwybodaeth sydd yn y Wasg Eidaleg. Yn yr wyth mis cyntaf 2023, ceir 2,035 o fathau yn y wlad, ac, yn anffodus, nid yw hyd yn oed yr enwog bwyty Eidaleg yn ddiogel o grafangau'r argyfwng economaidd. Caeodd y ddrysiau 2,583 o fwyty byth yn y wlad. Mae bwyta'r prif ddyn Rhufain wedi gweld hi'n anodd yn ddiweddar, gan mai fwyty yn cau pob diwrnod ar gyfartaledd eleni. Daeth y newyddion hyn ar yr un amser â ffigyrau newydd am drysorfa'r ddinas, ble mae'n debyg bod gan y ddinas ddiffyg o 870 miliwn yn y gyllideb leol, ac bydd rhaid i'r llywodraeth lleol wneud toriadau o tua 100 miliwn i wella'r sefyllfa. llesiant o sylw yn yr Eidal yw'r datblygiadau yn hanes y llongfordaeth enfawr o Costa Concordia. Yn ddiweddar, ailgodwyd y llong, Darganfyddwyd dau gorff o dan y rhan canolog, sydd â 950 troedfedd o hyd ac yn pwyso dwywaith y Titanic. Credid bod olion Maria Grazia Arrighi o Sicilia a Mister Russell Sewell o'r India yw'r rhain, gan nad ydynt wedi cael eu canfod hyd yn hyn. Mae Francesco Schettino, capten y llong, yn cael ei gyhuddo o ddyn-laddiad achosi llongddrylliad a gadael ei long, ond mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau gan rhoi'r bai allan gwbl ar ei griw. Os yn euog, byddai Signor Santino yn treulio ugain mlynedd yn y carchar. Pwy a ŵyr sut y datblygith yr hanesion rhain dros y Llysau sy'n dod.